Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi, kei aku whakateitei ki te whenua tēnā koutou katoa. E ngā Manu Ariki whakataka pōkai o te wao tapu nui a Tāne, nau piki mai, nau kake mai, ki te pae wānanga kōrero o te kōhanga reo o te wāhi, ā, e wherawhera ai tātou i ngā kaupapa, otirā, ā, inā te reka o te kaupapa i te rangi nei, kua waimarie tātou, ā, kua hono mai tētahi tino toki o te reo, tētahi tino toki wherawhera i te reo, nā, kei taku rangatira e hona, tēnā koe. Tēnā koe Makaera, tēnā koutou o Te Kōhanga Reo e pōhiri mai tēnei, mōrena rā. Tēnā koe.
Nā, e te whānau, ā, nō tērā wiki, rewa ake ai te pukapuka tuarua o Hona, ko Te Reo Kapekape te ingoa, heoi anō, ā, he pukapuka anō tōna, ā, ko, ko He Iti Te Kupu te ingoa. Ko au tētahi o ngā, o ngā tāngata e kaha whakamahi nei i ēnei pukapuka, nā reira, e mihi ana ki a koe Hona i tērā āhuatanga. Ā, Otirā, i a tāua e kōrero ana i te rangi nei, ka peke ai mai te kōrero ki a Hona te kaituhi pukapuka, ki a Hona te pāpā, te uncle, te tūngāne, te kaingākau ki te reo. Nā reira, ko taku pātai tuatahi me te mōhio, kātahi anō koe ka hoki mai i te hiri i tō tamaiti ki te kōhanga reo, Hai. he aha te take i tuku koe i tō tamaiti ki te kōhanga reo? Ko te reo te take nē, koira te, ki a au koira te, te tīmatatanga me te mutunga o aku mahi, um, ko te reo Māori. Ka mutu, e mōhio nei tātou, ko, ko tātou ngā, ngā manu pīrere o te kōhanga reo ka tā, ka mutu i tukuna tātou ki ngā kura kaupapa Māori, nō reira, ki au, ka, ka rongo au i te haepapatanga nē, ko tātou tērā e rongo ana i te haepapatanga kei moumou te upoko pakaru o, o ō tātou, a ō tātou pākeke mō, mō te reo te take, nō reira, āe, koira, koira taku tino hehe kia pakeke mai taku tamaiti i te reo Māori, pēnei i a tātou, he mōhio hoki nō tātou ki ngā painga o, o tērā ao. Āe, nō reira, me, me tuku ngā tamariki ki ngā kōhanga reo. Kia ora.
Āe, e tino whakaae ana ahau, ko au hoki tētahi e, e whakaae ana ki te whakaaro, nō tātou te haepapa. Nō tātou te haepapa ki te kōrero i te reo, ki te tuku hoki i ā tātou tamariki. Nā reira, e mihi ana ki a koe i tērā āhuatanga. Nā, i a, tā, i a tāua e kōrero ana mō te kōhanga reo, otirā mō te reo, uh, Kua kite ahau i ētahi o ngā rerekē o te reo e kōrerohia ana e ō tātou tamariki ki te reo i kōrerohia e tāua i te wā i a tāua i te kōhanga. He aha pea ētahi rerekētanga kua kite nei koe? Ā, i a koe ka tū hei pāpā, ā, mō tō tamaiti e ako ana ki te kōhanga reo? Āe, me pono au, kei te, kāore anō taku, taku taku tamaiti kia kōrero, kei te ako tonu i tēnei wā. Ā, hoi anō, ā, em, he rerekē te reo, ka mutu me rerekē ka tika, kāore te reo e, ā, mehemea ka whakaaro ake au, nē, ki tā tātou, ā, ki te aho matua, nē, kei, kei roto i taua, Taua, kei roto tonu i te aho matua te kōrero kia kaua a tātou tamariki e herea ki te ao kōhatu, nō reira, e tika ana kia kaua hoki tō tātou reo e herea ki te ao kōhatu, nō reira, āe, kei te tupu mai he reo hou, ā, nō reira, ko, ko ērā momo reo o te ao hangarau, kua tino waea ā tātou tamariki ki tērā ao, ki te, wherawhera i te waea ki te aha rā, ā, hoi anō, koirā momo āhuatanga o te reo kei te tino tipu. Ko tētahi āhuatanga kāore pea i te tino pakari ko te reo whakatoi, koirā noa tāku e tino hiahia ana kia, kia hoki mai tērā reo, kia rere anō i waenga i ā tātou tamariki, kia kore ai, kia kore ai rātou e mate ki te tahuri ki te reo Pākehā. Kia ora. Tika tau. Na, he, he wāhanga pai pea tēnei e, e tīmata ai ngā kōrero mō tō pukapuka, mō te reo kapekape. Uh, me tō kōrero anō hoki uh, mō te korenga o ngā tamariki uh, me tēnei whakareanga hou e whakamahi i te reo kapekape, e, e, e, e whakamahi i ngā kīwaha me ngā kupu reka uh, kua roa e whakamahia ana e o tāua koroua, e ō tātou pakeke, e ō tātou kuia. Nā reira, he aha pea hāunga te whakahoki mai anō i ngā kīwaha me ngā kupu reka ki te reo o ngā tamariki? He aha tētahi take i whakaaro ake koe ki te tuhi i te reo kapekape me te whakaputa anō i ērā kīwaha ki te ao? Āe, me pono au,
I tīmata tēnei pukapuka i te wā e noho ai ki te taha o tētahi kuia ōku, otirā o tātou ko, kei te mōhio pea koe ki a, ko Piten Hotema, Nene Piten. Ana, ka noho māua ki te kōrerorero, ka puta i a ia te kōrero. I te wā i a ia, i ahu mai te reo i te puku, ka piki whakarunga ai ki te waha. Nā ka rā, āe, mārama ana. Ana, ka mea ia, heoi anō i ēnei rā, kua tīmata kē te reo i te hinengaro ka whakaheke ai. ki te waha kua kore, kua kore ngā tamariki e mōhio ki te kōrero i te reo o te puku, ko te puku kata, ko te puku riri, ko te puku hohe, ko te puku aroha, ērā momo āhuatanga katoa o te reo kua tino, kua, kua āhua ngaro nei i waenga i ā tātou tamariki. He nui ngā take i pērā ai, nē, ko te hāhi, ko, ko ngā āhuatanga e kī nei, e āhua atu ana ngā wāhanga o te tinana, ngā wāhanga o raro o te hope, Uh, mō reira, koirā ngā take ko āhua ngaro haere tērā reo, engari e mohio nei tāua, otirā tātou, ka hoki ana ki te kāinga, ka whakarongo ki ngā pākeke, ah, te reka hoki o tērā reo. Ne, ka mutu he tino tō tērā reo i te tangata ki te reo.
Ai, Kia ora. Ia, ia tāu, well, ia tāua e kōrero ana mō ngā whakareanga rerekē e whakamahi nei ngā reo rerekē. E tika pea ana te kōrero, huri ana te ao, huri ana ngā tikanga, huri hoki ana te reo. Ah, uh, he aha ki a koe, uh, tētahi tino rautaki Nā te mea, he, he ngāwari noa te pānui. He ngāwari noa te pānui i ō pukapuka, i tō pukapuka o te reo kapekape, me te mahara ki ngā kōrero o roto. Heoi anō te whakatinana i ngā kōrero kua tuhia nei e koe. He aha tētahi rautaki, ētahi rautaki e ora ai tēnei reo uh, i te tinana, i te ngākau, i te hinengaro, i te wairua, kaua ko te waha me te arero anake. E koro nei koe mo te reo kapekape. Mo te reo kapekape. Ae.
Ko tetahi, kia hoki au ki ki te korero a maua ko tera ko ia oku. E mahara ana au ki ki ana korero mai ki au mo te wa i whakapakeke ake ia i tana mokopuna no te mea e whangai hea e ia tana mokopuna tuatahi. Ana, pena ia ia koe, ia koutou i korero ra mo te panui pukapuka ki nga tamariki. He he pai Ki te whakahihiko e ngā tamariki ki te kuhu atu i ētahi o ērā momo kōrero i a koe e pānui ana e ngā pukapuka, nē, ka whakaaro ai ki te kupu purari, Hohepa te pūru, koinei te tauira i tukuna mai e Ikeae ka pānui ia i te pukapuka Hohepa te pūru ki tana mokopuna. Ana, ka kīia, me pēhā koe e whakareka i tērā momo reo? Ana, ka whakamahi nō rāua i te tīmatatanga i te purari. Hōhepa te purari pūru. Nō reira, ērā momo rautaki, he ngāwari noa iho ēnei, he mea ngāwari, engari kei te aro au ki ā tātou tamariki i tēnei horopaki. Nō reira, ko te kuhu i ērā momo kupu ki te reo o ia rā, ki ngā mahi noa o ia rā, nē, kāore he mate o te tuku noa i te rerenga ōraho. Nē. tōtero. Ai. Ai. Ngā momo rerenga. Tō waha. Ai, e, e rā momo rerenga Māori noa iho nei ki a tātou, engari kua tino kore nei uh, i runga i o tātou pōhēhē e paruparu ana e rā wahanga o te tinana. Kia ora.
Me te, ko, te, ko te whakaaro Māori pia tēnā. He, he, he, uh, kua, kua tino tāmihia tātou e te whakaaro Pākehā. Me, me, me tō kōrero anō hoki mō ngā hāhi, me ngā kaupapa Pākehā, me ngā kaupapa o ah. manene, kua roa e tāmi nei a tātou. Kua tino huri te whakaaro a te Māori. Nā reira, e mihi ana ki a koe a i ērā whakaaro ou. Nā, tētahi, uh, te, tētahi pātai e pirangi nei au kia whakautua e koe. Uh, i te mea, he kaha nōku te pānui o pukapuka. Ngā pukapuka e rua, te reo kapekape, he iti te kupu. He, uh, me taku mōhio, he nui te rerekē o te tangata e ako ana ki te kōrero Māori me te, tango, me te tangata e hoki ana ki tōna reo Māori. He aha pea tētahi rautaki e ora ai ngā kai o roto i ēnei pukapuka ki tēnā whānau Māori, ki tēnā whānau Māori, e hoki ana ki tō rātou reo, me te mōhio he maha ngā whānau e pērā ana o roto tonu i te kaupapa o te kōhanga reo. Āe, he pātai pai tēnā, nā te mea, āe, kei reira ētahi pukapuka, engari kāore he take o te pukapuka ki te kore ōna kai e whakamahia, ki te kore ērā kōrero e kōrerohia, ka noho noa iho ki te pae pukapuka hei whare mō te pūnga werewere. Um, hoi anō, he, ai, arā anō atu ngā rautaki. Um, I tēnei wā tonu, kei te whakaritea i tētahi, tētahi kēmu, mō ngā kupu whakarite hei whakakōrero i ngā, ko te aronga ko ngā whānau nē, nō reira, ka, ā, tērā tau ka puta mai tētahi kēmu hei whakakōrero i ngā whānau mō te wāhi ki ngā kupu whakarite. Um, ā, e, ehara tēnei i te, ehara i te ara māmā, nē, engari ko te ū ki te reo, ahakoa te aha, koira te mea nui. i puta i au te kōrero i tētahi uiui i te rawiki, kei a koe te mana i tō kāinga mō te wāhi ki te reo ka kōrerohia, ahakoa ngā takunga, ahakoa ngā whakaawenga o te ao hurihuri, kei a koe te mana. Nō reira, mehemea ka hiahia koe kia ora te reo, kia rere te reo i tō kāinga, Na, kāti, kai a koe tēnā mana. Kia ora.
Tika tāu. Na, he, he nui ngā, ngā whānau, kaua nō te kōhanga reo anake, engari he nui ngā whānau Māori e kaha nei ki te whai i tā, tō tāua koroua, ā, i kī ai, ā, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Kei pōhēhē e whakahau ana tērā kōrero me tika te reo, engari e kore rawa te reo e tika ki te kore te reo e kōrerotia. Ā, otirā, e mihi ana ki tāu e whakahau nei mō tō pukapuka tuatahi He Iti te Kupu. Ā, koirā pea hei, hei kōrero akiaki, ā, mō ngā whānau o te kōhanga reo. Nā, i runga tonu i tērā whakaaro, ā, kua, kua tau i a māua ko Pāpā, ka tū tētahi whakataetae mō te wiki o te reo Māori. Nā, ko tōna ā, kaupapa, ko He Iti te Kupu. Nā reira, he aha tētahi whakamārama iti ā, ōu mō tēnei kōrero, He Iti te Kupu, e tino mārama kehokeho ai ngā whānau ki, ki te tikanga, ki te ngako o te kōrero? I ahu mai te rā, taita rā te upoko o te rā pukapuka i te whakataukī rā he iti te kupu he nui te kōrero. Um, ka mutu, e mohi ana tātou ko tēnei mea te kupu whakarite, koirā te āhua o te kupu whakarite, he iti noa iho te kupu, engari arā kē noa atu ngā whakamāramatanga, ngā whakamāoritanga o tērā kōrero. Pēnā i te tautīrairaka, nē, he, he, taku tama he tautīrairaka i tēnei wā, nē, ka tīni ana, ka tīnihia ana ana kope e rā momo, he uaua, nā te mea kāre noho tau. Nō reira, mehemea ka puta i a tātou te koroa he tautīrairaka, o arā ngā whakamāo, koirā tētahi whakamāoritanga o te tautīrairaka, engari arā kē noa atu ētahi. Mm. Nē. Engari koirā te tikanga o te kupu, o te kōrero he iti te kupu. Ahakoa he iti te kupu, he whānui, he hōhonu a, e, ngā whakamāramatanga.
Kia ora. Ai, tika tāu. He rētō, he keokeo, he rangiwhāwhā, katoa, katoa a ērā kupu whakamārama, ērā kupu e whakaahua ana i te reo, e hāngai pū ana. A, kia tahuri au ki te reo Pākehā mō tēnei pātai whakamutunga. E tino mārama ai te katoa, ā, inā rā e, e whakapono ana ahau ka tino whai hua ki te tangata, reo Māori mai, reo Pākehā mai. Ā, e hona, how do we ensure te reo Māori remains a living language because

So that's, that's just my whakaro. Yeah, rawe.
Kei tāwahi tō tāua karaua i tēnei wā, engari hoki mai ana, me wae atu pia tāua ki au. Me wae atu koe, me te mea, ai koro, anei, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori, kia reka. oh, what a way, what a way to, to finish our interview. And I've enjoyed so much uh, being able to speak to you today. You know, Waimarie ahau, ā, he, he nui aku whānau e, e mahi ana i te mahi, ā, hei oranga mō tātou katoa, engari anō koe, Ray, he momo, he momo, otirā ēnei pukapuka he tino taonga. He taonga mō ā tātou tamariki, he taonga mō ngā pakeke, he taonga mō te hunga e hiakai ana ki te reo. Nā reira e tino mihi ana au ki a koe, ā, i tēnei noho tahi ngā o tāua, e mihi ana ki tō tū hei pāpā o roto i te kōhanga reo me te mōhio ka tino ora tō tātou kaupapa i tō momo. Nā reira e Hona, tēnā koe. Tēnā koe e hoa, tēnā koe. Kia ora.